Salai Peng nih Chinbar Rahut kong chimmi. An hei chim rih khi si ko caah khan a ngeih zia le a ruah zia tu kha thiampiak ko hna sih ti zong kha a van chatta ka duh i atu lio ah Chinram kan dothlennak ah tunai kan bia hmanh hrum thawk ah khan kan chim cangmi uh, one comment in one uh, uh, one comment in one army kan ser khawh hlan i atu ahcun ser khawh ding dia hmun ah duhsah tein kar an kan hlan pi cang i uh, ka kong kha van chim ti loin atu lio ah Kan dothlennak ah zeidah a kan dawnkhantu bik si timi kha point out ka van tuah tuah lai. Cucu zeidang si loin nihin ni ah Chin Brotherhood aa ti lengmangmi kong hi chim ka duh ko. Hi hika Chinlung media ah hin ka chim hnga maw chim lo ti voi tampi kaa ruah. Kaa ruat nain atu hi cu chim a za ko tiah ka ruah. Zei ruangah kan ti si ahcun nihin ni uh, Chinram chaklei dothlennak khuapi laknak kan pule nih an timhtuah rih i an karhman ning le an rianṭuan ning a dik lomi kha a tam tuk cang tikah khan nihin ni mipi nih theihher he thei cang ko hna seh ti kha ka duh caah khan cucu zong cu biadik a si ko caah chim a hau cang ko ti ka ruah caah ka van chim lai i hihi ka chim tikah hin anmah thangchiat duh le thanglap duh si lo thil a sining kha fiang tein nihin ni mipi nih thei ve cang ko hna seh tiah uh, van fian ka duh. Nihin ni Chin Brotherhood aa ti lengmang mi hi uh, a peng in peng thum a, a um mi hriamtlai bu kan unau an sin ha e. A pakhat naga uh, peng li ah sorry uh, Mindat peng um mi Matupi peng um mi le Falam peng um mi le uh, Tidim peng um mi si. I hi chung in hin uh, Rei Palewa peng i ummi Mara kan unau chungin MDF aa timi nih an i fonh chih hna. A si ahcun Mindat peng ummi kong he van zoh ta tu a si. Mindat CDF hi uh, thonghni kum kul le kum khat pa o do kan ram buainak ralhrang nih uknak a lak ri in a van buai bak in khan hi lio ah Mindat mino zeimawzah cu uh, zei ne lai CNA sinah ngun man din dan ar kai mi an um cang nih cu nih hruai in hriamlak in ralhrang dohkhan tim sawh. Sinain cheukhat nih ruahnak aa khat lo tikah CNA nih le khalio i a dirhmun kha zeimawzah chim awk ṭha lomi he chim awk ṭhami he a um tikah an duh ning in a dirh ti khawh hna lo tikah anmah tein Lai meithal he kan le a changtu Kawlram pumpi Kale a changtu a kap a voi hninak a kap pahnihnak kap Mindat an rak si. Curi in cun Kaogun Taipuai an ti a voi khatnak karnak in Kaogun Taipuai ah ralhrang nih an i ruah lo pi in uh, Musep in an uh, Mindat paraltha hna nih an rak karnak tikah teinak tampi an rak hmu i motor zong pasarih an rak hrawh i ralhrang motor cu in cun an min a than tikah Mindat CDF kha anmah tein dirhmun a chuak i anmah tein an dir. Cu an dir lawng hmanh si loin CNA-CNF cungah lung, lungtlin lonak le uh, zei, zeirel lonak a chuak colh i CNA loin kan ti kho ko timi mah lungput, mah imi iuahnak lung tuk a chuak i cun in cun anmah te dia hram an thawk i anmah te dia hram an thawk lo si loin annih nih cun mindat si dia kan dia rai ral hrang kan doh ve lai ti an ti caah hriamnam kawlnak hriamnam lak khawhnak lam an kawl cu cu i an kawlmi i Zei kan ti lai? Tanṭha a rak i hmangmi AA pawl nih an chawnh cang. An i chawn i AA nih hriamnam a bawmh cang fawinak in an chim sicun. Cu ruangah cun nihin ni Palewa khi AA nih zei ruangah dah tlukin a control ti si cu cu Mindat hruaitu hna pali nga nih Palewa hi AA nih kan control lai i mah in hin hriamnam thun kal thun pi thun kal pi nak lam kan hman lai caah hi hi rak kan tho kan Mindat CDF hruaitu cheukhat nih AA sin ah agreement an rak la kan hnu nei ke ma ka page lawng a tial cang

Battalion one le Battalion five an si. Brigade two hi Battalion two, three, four, six an si. Battalion one le five hi a tam bik cu Matupi Myukpaw ummi an si hna i nihin ni ah cu Myukpaw ummi hna i an hnu lei in tawhtlai duhnak cu PCNA sin le rak lung zungzaltu le a rak rel lotu kha an si hna. Tun bia na nan purh dah khawh deuh ahcun nan hmu lai. Pumpak ah. Cu brigade one nih cun nihinni Chin Brotherhood ah an ti. A pathumnak ah CNDF. Falam peng ah hin hriamtlai phu thum an um. Cu hna cu Zangiat CDF an um, uh, Hualngo CDF an um, CNDF an um. Hi phu thum lakah hin Atu i Chin brother kut i a founder zong a simi hi CM Biak an si. Zei ruang ah dah an dir i zei ruang ah dah Chin brother kut in an kal timi khi cu tampi chim hau ti lo. Nihin ni Falam peng in hriamtlai bu phu phu thum lak ah phu khat a simi nih brother kut ah hi phu hnih nih Chin le cozah Tidim peng kan zoh ṭhan si cun Tidim peng ah hriamtlai bu phu thum

Falam peng hriamtlai bu lakah pathum chungah pahnih nih Chinland cozah sinangmi pakhat nih radar a doh. Matupi chung kan zoh ṭhan si cun Matupi ah hriamtlai bu battalion paruk a ummi chungah pahnih nih radar a dang mi. pali hi Chin le Cozah sin an atu nai ka chim hmasat bikmi Mindat CDF kan zoh ṭhan lai. Mindat CDF ahhin a ṭhawng bakmi tiah an timi hna Battalion 5 le cun Battalion hleihnih hi atu ahhin a rauhhlan ah kan Chin le Cozah an i fon lai tiah zumhmi an si i cun a ṭhawng ve bakmi tiah an ruahmi hna Battalion 4 le Battalion 11 hi Chinland cozah ah a fonh i CNA sin zong ah ṭha tein tindan a dih i atu ah an hmunhma ah an phan dih ṭhan sak. Cucu zeiruang ah dah cu vial cu ka chim ti si ahcun nihin ni ah online i kan hmuh lengmangmi brotherhood nih cucu an tuah khawh ee khakha an tuah khawh ee timi hi cun brotherhood nih Chinland pumpi fuap in Chinland cozah he he zei di lai Ngiarti bantukin, Sinbiain bantukin an um tiah kan ruahmi hna i ruah an phu lo timi kha chung kan Falam myu ne ah hriamtlai bu thu thum lak ah phu ni nih Chinland cozah um caah Falam peng ai awh an aw kho lo i tidim peng lakah hriamtlaimi phu thum nih phu thum lak i phu hnih nih Chin an cozah an i phu khat nih Chin brother um ruangah tidim peng ai aw kho lo cu ve bantukin matupi hriamtlai bu battalion paruk lakah pali cu Chinland cozah sin an caah nihin ni A battalion one le battalion five battalion five le bang hi cu minung sop uh, kul le ngan uh, minung kul hrawng an si battalion one hi minung zakhat an tlip lo cu cu cu atu lio i matupi ka ading in AA a somtu hna cu an si cucaah cun matupi CDF pumpuluk zong hi uh, zakhat ah som sari cu Chinland cozah caah khi brotherhood ni matupi khi ai ko khum lo cu cu ve ban tu phiam thiam in mindat zong Atu i Chinland cozah hi aa fonh cangmi le Chinland cozah hi dirpi a duh cangmi khi cheu hnih cheukhat bang an si cang caah Mindat CDF brotherhood i ummi nih Mindat mine khi ai awkom. Cucaah cun nihin ni kan dothlennak kan zoh tikah brotherhood an ti lengmangmi aa Ninawng aa aa phoihmi hna an thazaang khi Chinland cozah thazaang hi kan kan zoh chih si ahcun chintlak lo biak hna si an awlong a thang i an thazang zeihmanh a si lo caah nihin ni an chim lengmangmi kha mipi vaivunnak le mipi lung automat chiahnak ca menmen a si ti kha mipi nih kan theih a hau cu rual rual in nihin an nih an dothlennak lam chuan cu nihin ni chinland pi hmailei a zeitin ka hruai lai timi i hruainak ding hman tha thin a suai rih lomi le NUG kawl nih ukmi hruaimi a timhmi NUG kutang i aa dor chommi NUG nih ṭhu a ti a ṭhu dir a ti a dirmi ICNCC khi atu khi an cozah bantukin an i hruai i ICNCC i an an structure pi zong mipi sinah an langhter ngam rih lo i hruainak can karlak i hruainak tu zong an kalpi ngam rih lo cucaah cun nihin ni Chin ram dothlennak ah aa hmaithlak taktakmi cu nihin ni Chinland Council le Chinland Government he uh, CNFC-NA he ṭangṭi in Chinland cozah ralkapbu dang ah dirpi a tummi an si hna. Hihi biatak tein kan dirpi hna a hau. Cu rualrual in nihin ni ah cu Chinland cozah tang i a ummi ralkapbu nih cun hiti khuakhat hnu khuakhat ralhrang umnak post kha lak in mipi cozah ser an timh, mipi uknak ser an timh cuahmah lio ah annih pawl cu kan khua rak ra hlah u, kan miuk rak ting hlah u, ti le thongkhat zakua somli kum khat kum i somli kum i bu chok ong san le yebo tung te nih japan an i ruih mi tuanbia pingpalo kha an i tlaih sual cia mi nihin ni i i an i ruih mi khi kan ah, kan ti ṭha tuk kan hman tuk ti an i ruah rih cu a zum mi hna zong nih nihin Sinain AA cu Japan bantuk si lo. Japan cu Kawlram a rak tukmi kha ukthai aa tim lo. A sipuazi ṭhanchonak ding caah le vawlei cungah superpower si, ngeitu ram si a duh caah Asia ram pumpi kha lak i penchung i rumnak ah an rit. Sinain AA cu Palewa a kan chuh cang i nihin ni kan Palet le Mindat zong a kan chuh rih la. Zeiruangah Argan Kingdom ser a timhmi an si. Cu kan ram chu a kan timhtu pa cu pa-ei ah ne tlaih i ni himmi. Batupi tuknak ding ca zongah tu nai ka chim bantukin zali a phanmi hna hriamnam a rak petu kha AA a si. Cu hriamnam cu alaka in a pe hna lo kha. Cin duai kahnak zongah zeizah dah hriamnam a dih i zeitindah agreement an tuah timi kha mipi sin an langhter ngam lo. Cucaah cun nihin ni mipi kan kan hrinmi le kan i hrial cangmi kan duhmi cu kan Chinland cozah nih a hruaimi ralkap bu pakhat ser khawhnak ding caah le atu lio i CNA CNF fonh i ral a tu cuahmahmi kan ralkap bu ṭhawnter kan herh i fehter kan herh. Cu ahcun i fun kan hau. Nihin ni ah ka chim ngam. Chinland cozah nih hruaimi ralkap phu nih Chinram lemah pakhat hmanh a zuar lai. Sinain Brotherhood nih cun nihin ni Palewa a zuar cang, Cindwe a zuar rih, Matupi a zuar rih lai. Cucucu i fiang hna usih. Cucucu i fiang hna usih. Atu zong ka chim rih lai chim lawlaw ah mi, uh, Falam le Tidim kahnak ding caah AA an i som i atu hi an rak kai lai timi thawng kan theih. An rak kai cun Lau tu in Zophei khuatlang an rak hrawn te lai kha. Falam le Tidim kahnak tiangah nihin ni Tidim khua inn tampi mirum fast lane i ummi inn tampi vut cam an sam in cang. Auni da chantar Cu chapchap ah atu tidim kahnak le Falam kahnak ah AA cu an rak kai lai hnim thawngpang an theih rih. Cu bantuk kan ram a zuartu hna le kan ram ṭhencheutu hna, kan ram zalonnak ca ding le kan ram sersiamnak ca ding le zei bantuk chunmang dah an ngei, zei bantuk planning dah an ngei. Nihin ni brotherhood an i ti nain an zapi in cozah pakhat hmanh an ser ngam rih lo i hruainak pakhat hmanh an tuah ngam rih lo anmah le carei cu an ummi an si rih cu chap chap ah an umnak mune cu hmanh CNDF nih Falam mune zong a huap kho lo i Zoland nih Tidim mune zong a huap kho rih lo i Matupi battalion brigade one zong nih Matupi a huap kho lo i Mindat CDF hmanh nih Mindat peng peng a huap kho rih lo mi diar hmun ah an si caah nihin ni albepi mi cu nang le kei nih kan ralkap hna nih kan mino hna nih front line ah they give all a sa an zeizong kan pek i nang le kei nih kan pek khawhmi tal i pe ko u si ti kha